Hoi hal nan dam cio hna maw? Tuzan cu Kawlram chung i kahdohnak update tlawmpal tein ka rak tuah ṭhan lai. Tuni ah ka chim duhmi cu Sagaing-Dai lei ah a cangmi kahdohnak thawngpang kha tlawmpal tein update ka rak tuah ṭhan lai. Hmun dangdang zongah khan Kawlram chungah kahdohnak kha tampi nain ka dang Shan State lei le Phundang kahdanglei ah a ummi kahdohnak pawl kha cu kan vun lonhtak lai i tuzan cu Sagaing-Taing lei ah a cangmi kahdohnak tu kha a bik in chim khawh rak i zuam lai. Nizan November thla ni thum zanlei sangsui malam pali le cheu hrawng in zan pahra le cheu hrawnghrang tiang kha uh, PDF ṭangrual phu hna nih Sagaing-Taing Myangmyu chung ah a ummi sakhan ngan pakhat kha an luh hnawh i caan zei mazat chung an kah hna hnu ah khan ral ralkap le palik kha zeimazet an thah khawh hna ti si. Ralkap a thimi kha min, uh, palik a thimi kha minung pahlei kua an si. Ralkap a thimi kha minung pahnih an si. Cu lengah a dang pathum kha hliamhma fak ngaingai an tuar i cu sakhan in cun hriamnam zong kha zeimazet an lak khawh fawn ti kha kan hun theih khawhmi si. Uh, cun anmah Mipi ralkap PDF lei zong in khan minung pariat kha fak pah in hliamhma a tuarmi an um ve tiah theih a si. Cun nizan ah ka rak chim cangmi skyline thiamthiam Kankaw Mutne ah a ummi Min Yua Khua sakhan kha nizan ah khan PDF tangrual phu hna nih an lak i Cu kong he pehtlai in tlawmpal te vun bet chap ka duhmi cu khasakhan laknak ah khan ralhrang kha minung pukul hrawng an um ti si khasakhan ah khan cu minung pukul hrawng chungin cun minung paruk kha an thi i a dang pahlai khat kha an hriamnam he mipi ralkap sinah surrender an tuah ti si cu lengah a dang a tangmi minung pali kha an zam ti si i cu sakhan cu tluang tein PDF ṭangrual phu hna nih cun an lak khawh i a chungah a ummi hriamnam zong kha tam taktak kha an lak khawh ti kha kan theih khawhmi si i hriamnam an lakmi kha a tlangpi ka van chim si ahcun meithal kha zun hlei sarih a si cu lengah zin kuan kuan fang kha thongruk hrawnghrang a si ti si cu lengah lam hlonh bom kuthlon bom hai ti bantuk lam hmatmi bom hai ti bantuk cun Ralkap nih hmanmi hriamhrai dangdang hna zong kha tampi an lak khawh nain kha pawl kha cu a detail in ka rak chim ti lai lo. I cu kahdohnak i a biapi in a hruaitu cu ABSDF ralkap kha an si i a dang a ṭangrual phu PDF tampi he khan kahdohnak kha an tuah khawhmi si ti kha an tuahmi si ti kha hika hin vun langhter ka duhmi si. Cu lengah Nizan November thla nithum ṭhiamṭhiam ah khan in khan kanmah Chin ralkap CNDF le CDF-KGG le Kalay PDF ṭangrual phu hna nih biatak tein Kalay mutne lei ah kahdohnak an tuah ve. Tawng Khayan, Yes Khan le mioh si sit sakhan an ti kei zong cu fiang tuk in ka vun thei ve lo i kha pawl zong kha tlang tein cu sakhan cu tuni ah khan an lak khawh ve i cucu kan ca lunglawmh awk ngai ngai ngai ngai thawngpang a si skydi cu kanmah pawng te a ummi a si caah cu thawngpang cu focus deuh in tuzan ah vun thanh ka duhmi si nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi ka ngei kan page kha follow le like kha rak kan philhhlah ti kha Kan vun nolh ṭhan ka duhmi seh lunglawmhnak tampi ka ngei.